Il-Vanġeli fuq Ġesu, diħa ġoħra eżempju, aħna m'għandniex Vanġeli vera fuq Kristu. Gideb għanna, il għanna gideb. Il għalix, meta kien hemm il-Vanġelu ta' San Mattew, ta' San Luqa, San oh, Mark. Kitbu għara. Ma kitbux in real time. Ħantik eżempju sewa meta tnejt ġifieri tipo il-għalem mixed facts fuq Ġesù. Mela immaġina inti sewwa, l-ewwel Vanġeli, jiġifieri San Mark, San Mattew, Luqa u San Ġwann, dawn bdew jinkitbu minn sittin sena wara Kristu sa mitej sena wara Kristu. Bdew jinkitbu. Jiġifieri biex intik eżempju jiena sewwa ħalli ma noffendi 'l ħadd. Immaġina jien Ġesù, illum mitt. Sewwa. Illum 2023. Fit-2100 jew 2150, xi ħadd jiddeċiedi li jibda jikteb fuqi. Ma tamiex. Kemm ħajkun kredibbli dak li ħadd ikteb fuqi 150 sena ilu oħra. Jiġifieri ħaddek eżempju, jew inti qed nagħmlu diskussjoni jew. In-nies qed jismgħu għad-diskussjoni, so they can see it live. Di moment li jifqu jaraw għad-diskussjoni joħorġu barra, Ħajt tafx qarri dak il-miġnun. U ħajt fi kliemu xed jien, li ma jkunx eżatt, iżgur 100%, għasek ikollu kemm ikollu photographic memory, mhuwiex ħajgħaqqad ti tliet sigħat jew sagħtejn li hawnhekk eżatti kelma b'kelma jiena xed u f'liema kuntest qed ngħidhom. Għax titgħaraf f'liema kuntest qed iġġibu inti d-diskors ukoll. Qed tifhem? Issa, meta bniedem jibda jikkwota, ħa ngħidlek x'qal Kristu eżatt, ġo tilfu l-argument. Għax kieku Kristu kien l-Iben t'Alla, Hu kien jaf li jixtieq daqshekk ġid lill-umanità u x'se jiġri, kien se nitkellmu aħna. Alla, għal min jemmen fil-Kristjaneżmu sewwa, li tant ħabb id-dinja li hu niżel minn hemm fuq, sar fi bniedem biex isalva l-umanità. Alla dan ma ġiehx naqaġ ġo moħħu jikteb naqra from the horse's mouth hu, x'inhu jiġri u ma jiġrix. Għax fil-verità m'hemmx miktub li huwa. Kellu jħalli ġifieri da jgħaddu 150 sena wara u jiġi ċ-ċikkub u l-poplu u kulħadd jħarbex fuqu u jagħmel li jrid b'ismu. Issa, mela, dak huwa, ġifieri meta bnem jibda jiġi jirreferi għal daw it-tip ta' testi bħala prova, l-argument aqqas biss ħadd bis-serjetà. Fi żmien Ġesù, sewwa, dak kien hemm ħafna fazzjonijiet jgħidulhom, kien hemm is-Sedduqin, iż-Żelojiti, il-Fariżej, u dawk kienu dawk kienu kienu jħobbu jagħmlu kolp ta' stat qisu, bħal Che Guevara modern biex niftehmu, jridu jirrivoltaw lil Ċesri. Issa. U dak iż-żmien min kien jinqabad hekk, Il-punishment biex idarsuhom kienet tkun il-mewt. Jħengjawhom fuq salib, whatever. Issa, dak kienu jseħulhom messija. Issa, li ma nistax nifhem jiena li jeda on plain sight u ħadd ma jsaqsija di. Meta qoddim Pilatu marru tnej messija, kellek il-Barabba u kif nafu l-istorja aħna kif waslet għandna l-Ġesu il-Messija. Imma Ġesu il-Messija li nafu aħna bekk kien il-Messija spiritwali Demek l-ebda intenzjoni li jirrobexxa 'l Pilatu jew 'il Ċesri. Da l-unika tagħlim li kien jgħallim għalik ġewwa nnifsek biex tagħmel ir-rivolta, biex tkun bniedem aħjar. Anzi, fejn tidħol il-poliedka, Kristu kien jagħmilha ċara li hu ta' Ċesri tih 'il Ċesri, u li hu t'Alla tih 'l Alla. Qed tifhem? Issa. F'dak iż-żmien l-isem Jeħuxua kien komuni bħal kif inhu komuni ċali llum il-ġurnata whatever. Issa. U mbagħad kienu jsibuhom eżempju Jeħuxua bin Josef. Bixtiequ jieħu xuwa ta' bil-laqam biex niftiehom, mbagħad iżidu l Xek tajjat. Biex tajjat nofs il-poplu. Nofs il-poplu, eżatt. Meta Krist, meta Pilatu ħariġhom, u għalhom il-min trid neħlisilkom. Il-jeħu xuwa li qed jgħid li huwa s-sultan tal-Lhud, iġifieri ir-rivoluzzjonarju politiku? Jew il-Ġesu Barabba? Issa, il-lingwa ta' dak iż-żmien kienet l-Amarajk. Barabba bl-Amarajk taf xi tfisser? Le. Father of the sun. Nasib ġa klikkja għalhekk moħħok. Father. Mela meta n-nies, tifhimni, jekk Ġesù kien qed ifejjaq in-nies, jagħmel il-mirakli, jgħallem lill-poplu biex il-Ċesri jtuh lill-Ċesri u l-Alla jtuh lill-Alla. Min itik daqqa ġo wiċċek, dawru wiċċek in-naħa l-oħra, ma jgħallimx vjolenza. Mela inti jekk inti ħarġilhom Ħarġilhom Messija rivoluzzjonista jrid iwaqqa' l-gvern. U Messija li jrid jagħmel il-ġid biss fil-komunità, Barabba li issa Kristu kien magħruf bħala Iben il-Missier. Mela meta n-nies kollha qabdu jgħidu f'daqqa waħda eħlisilna 'l Barabba, kienu qegħdin jfissru għal Ġesù, the son of the father. Mela Ġesù l-ieħor li kien il-Messija rivoluzzjonista vera, dak issallab fuq is-salib. U dik imbagħad tagħti lok il għalfejn is-so called qawmien ta' Kristu u l-istorja l-oħra illi ma tantx hija famuża man-nies illi mbagħad Kristu wara li ġara da kollu għax ra illi qiegħed fil-periklu ta' ħajja u mewt ħarab lejn l-Indja, il-Kashmir biex niftehmu. Dik interessanti dik l-istorja. Issa, fil-Kashmir Kristu min irid ifittex, dak isibuh bħala sa nissa. U għex hemmhekk sa 82 sena. Issa. U hemm nies konvinti fuq għal Mhux konvinti biss, apparti hekk tant hemm isom kważi kważi tista' seħħlhom evidenzi li ġraw li eh, ma tantx tista' taħraba. Il-għala għaliex pereżempju hemm Rosbal jgħidulu. Rosbal hemm jgħidu fejn aktar xi qed midfun. Issa, il-qabar tiegħu fejn fejn aktar xi qed midfun hu sewwa, qiegħed iħares hu lejn l-użanza li kien ikollhom il-Palestina, mhux li kienu jkollhom l-Orjent tal in-nies li ħadnu l-Orjent tal-filosofi. eżempju. Ħarsu lej Ġerusalem? Eh, le, huma ħarsu lej li rieħat, North East eżempju, jew South West dawn l-affarijiet, minn fejn titla' x-xemx u tinżel ix-xemx biex niftiehmu. U wieħed mitfun ehm, eh, Ġesu skont dawn it-tip ta' eh, stejjer li mar lej l-Indja. Skont l-użanza li kellhom huma l-Palestinjani. Palestinjani. Issa, Hemm ħafna affarijiet li n-nies tipo joħduhom verbatim bla ma jiċċekkjaw. Eżempju, ħa ntik eżempji żgħar. Eżempju jgħidlek isma' hu iktar easy għal bniedem li jgħaddi minn għajn il-labra milli sinjur jiret is-saltna tas-smewwiet. Għan-nies dik kienet storja li tipo litteralment jieħduha litteralment li ġemel iktar easy jgħaddi minn għajn il-labra. Imma għajn il-labra kienet f'Ġerusalemm dak is-swar meta kienu jagħlqu bil-lejl. Kienu jagħlqu l-bieb ħabblel għadu ma jattakkax. Fis-swar kien ikollhom bħal gates żgħar. Kienu jduru ma' għajn il-labra. U dawn tant kienu żgħar li biex tgħaddi kont ittgħaddi hekk, krepat biex niftiehmu. Allura Kristu x'kien qallhom? In-nies ta' dak iż-żmien għax kien Kristu kien jgħallem bil-parabboli biex jiftiehem. Kien jgħidilhom iktar easy li ġemel jgħaddi minn għajn il-labra tas-sur biex niftiehmu li ġifieri għax kienu jdaħħluhom il-ġmula kienu jdaħħlu baxxulhom rashom u jdaħħluhom fuq kubtejhom biex jgħadduhom minn ġo dawn. Għaxja. Eħe. Issa ma jkunx qed jistudja x'kienu jfissru dawn l-affarijiet f'dak iż-żmien, joħodha litterali. Eżempju, ħaġa oħra, meta Kristu jgħidlek, il San Pietru qallu, ngħidlek is-sewwa li qabel jidden is-serduk kont ċħadtni tliet darbiet. Ħafna nies litteralment jiħduha s-serduk bl-għala sejjer u u u qisu li blaħ. Is-serduk kien ikun wieħed fis-sinagoga kien idoqq ix-xofar jgħidulu. Dak jgħidu kienu jsibuh bħala s-serduk. Qed tifhimni ġi dak kemm hemm dak klim żgħir ngħidulek da. Dak klim żgħir tekniku illi jibdillek totalment l-istampa.